קומט איינער און ער זאגט, יא, אבער דו ווייסט, דו ווייסט, כ'מיין נישט, כ'מיין נישט אזוי, א משל, דו קענסט די אלע משלים וואס צוקלאפן מענטשן, דער רבי זאגט, די אלע, די אלע וואס זענען מקבל די תורה פון שדים ידועים, אלץ איז בדרך משל און מליצה, שיינע דרשות, געווען אמאל א קעניג, און איז ביחוד פארכאפט געווארן, און. מען האט אים געזאגט, ווייסט, דער קעניג און זאגט אז דו קענסט יעצט בעטן עפעס א בקשה, האט ער געבעטן, טאטע, איך ארבעט דא, פארכאפט געווארן דארט, געווען אויף אקערן, די האקער אייזן איז מיר צובראכן, איך דארף א גוטע שאוול, א גוטע האקער אייזן, אידעלעכע טאטע האט געטראכט, יוי, אזא רחמנות, נעבעך, וואלט איך געקענט יעצט בעטן, נעם מיך ארויס פון די נישט גוטע, נעם מיך ארויס פון. מענטשן הערן דאס, א שאד, דו בעטסט דעם אייבערשטן אויף אויף גשמיות, בעטסט דעם אייבערשטן אויף א קאר, בעטסט דעם אייבערשטן אויף א דירה, בעט דעם אייבערשטן זאלסט ארויסגיין פון גלות, אבער אז א מענטש וואס לעבט מיטן אייבערשטן, איז מיטן קאר קען ער ארויסגיין פון גלות, מיט די הויז קען ער ארויסגיין פון גלות, די קאר איז מיר נישט קיין סתירה צום אייבערשטן, די הויז איז מיר נישט קיין סתירה צום אייבערשטן. א גוטע לעבן איז נישט קיין סתירה צום אייבערשטן, מיט דעם גיי איך דינען דעם אייבערשטן, מיט דעם גיי איך דינען דעם אייבערשטן, רבונו של עולם איך דארף א גוטע פרנסה, מען לאכט פון דעם אין הימל, דו בעטסט אויף א פרנסה, גייסט דיך בעטן דעם אייבערשטן אז זאלסט דינען דעם אייבערשטן, דאס דארף איך, איך בעט דיך אויף עבודת השם, אן פרנסה קען איך נישט דינען דעם אייבערשטן. אן געלט קען איך נישט דינען דעם אייבערשטן, זיך גיין בארגן געלט, גנב'נען געלט, נישט באצאלן קיין געלט, און איך בעט אויף, א איד בעט אויף פרנסה, וואס איז עס? דאס איז נאר עבודת השם, א איד בעט אויף, וואס דו דארפסט, וואס בעט, וואס בעט א איד? נעמסט א איד וועסטו קוקן אלע תפילות פון א איד איז אלס נאר פארן אייבערשטן, וואס דארפסטו א קאר, וואס דארפסטו א קאר, האסט נישט וואס צו טון, וואס וועסטו טון מיט די קאר? זיי קענען גיין מיט מיין ווייב און טראגן די קינדער און גיין באזוכן מיינע עלטערן און גיין צו מקומות הקדושים און פארן צו די ארבעט און צוריק קומען, אה! איז דאס עבודת השם? איז דאס עבודת השם? מ'האט געמאכט עפעס א א מ'פארדרייט מענטשן, אה ס'דא רוחניות? ס'דא גשמיות? ס'דא יענע וועלט? און ס'דא נעבעך די וועלט? ס'איז איין זאך, וואס איז מיין פרנסה? אייבערשטער!

יא, מ'דארף טאקע אפשר חתונה האבן. פארוואס זאל איך חתונה האבן? נאר ווייל די אייבערשטער זאגט מ'זאל חתונה האבן, די אייבערשטער זאגט מ'זאל זיין ערליך.